Vawiinah hian Lalmuanpuia Emma kan thla liam a lo ngai ta a, chuan ani hi a tlangval lai phei kha chuanin bullet bike te khanin ka rawngbawlna te min hruai a khing ta, hualtu ah te kan tlang dun char char thin a. A thiam em em mai kawng treuh te ah pawh hianin a a pel miah lo hianin a tlan thei a, ropui khawp mai a. A nun hi ngaisan ham tling a ni a, maherawh chu khawvelah hian mihring hi kan hmuh dan leh kan hriat dan a fel dan a inang vek lo a. Vawiinah hian hun rei tak ka hmang dawn lo a, maherawh chu pawimawh ka tih ka sawi dawn a ni. Emaw vuina ah hian pawimawh ka tih ka sawi dawn a ni. Chu chu vuina thu chah a ni dawn a ni. A chhan chu mipui pawhin uluk takin ngaihthlak a that kan ring bawk a. Hei tunah hian eh thihna a lo awm hian khawvel lam leh pialral lam, chatuan lam, dinhmun, kara Engkim sek felna hun pawimawh, tih felna hun pawimawh ber a ni tlat mai a. Chaumian nih lai chuan mihrihna kan mamawh ber chu thil a nihna dik tak hriat a ni tlat mai a ni. Hriat lohna kha atna a ni a, hriat fiahna erawh chu finna a nih bakah mihring nun a kaihruai dik thin a ni. Chuvangin. E, ka rilru lian tak a awm a, tunah hian mipui rilruah chuan ti hian kan sawi teh ang. Tunah hian Bible-ah min lo zawn chuan min hmu lo ang. Bible lamah min lo zawn chuan min hmu lo vang a, a Isua pawh min zawn chuan min hmu lo vang a. Marawhchu ni leh thla leh arsi khawvel siamtu Pathiana min rawn zawn erawh chuan tah chuan ka lo awm ang. Chu la tangna in thlir thiam loh chuan ka thusawi duh kha hmuhfiah har ka rin avangin kha kha kan sawi hmasa a ni. A pawimawh em mai a, kan awmna zir zir atanga kan inthlir dan a zir zir ni. Presbyterian pa chuan UPC pa a thu a ngaihthlak chuan Presbyterian rilru a ngaihthlak chuan in UPC thu a hre dawn lo rere a thei loh. Chutiang ang tlat chu a ni. Kan awmna zir hian hriatfiah theih kan nei a, hriatfiah theih tak loh kan nei a ni. Tunah pawh hian pawimawh em em pakhata chu hmarsang atanga kan pi leh pute'n kan hnam sakhuana zawnah chhiatni, thatni kan tawhna mitthi, An lo awm a, tunah pawh thihna vangin mi hei zat kan lo kal te i kan hnam nun zia, kan hnam culture dik tak Pathian ina dah sa kan hman a ni a, Pathian thu a ni tlat mai a. Kha tlawm ngaihna zia kha lo bo ta se chu kan Mizo zia kan hlawh then tihna ni nghal dawn a ni a, chuvangin hriat dikna hi a pawi muih mek mai a ni. Tah chuan vei em em mai ngaihtuahna atanga kan neih chu tunah pawh hian ka sawi tlan dawn tho vangin chumi hmaa kan kher rîk duh a chu sa khua hi khawvela a pawimawh ber. Sa khua a dik chuan mi hrinnun hi sa khuana chuan a hruai a, a hruai dik a, a hruai rinawm a hruai tha a, chu chauh a ni lo. Hra khuana chu mi in a taka a dinpui chuan thihpui a ngam. Thihna tur pawh ni se a phat ngai lo a ni hra khua mi a din tak tak chuan. Chuvangin hra khua kan neihna leh kan hra khuana tak kha khawiah nge awm tih laia kha phawrh ka duh vang a ni. Chumi ka sawi chhan chu. Tunah hian Zoram mipui zawng zawng hian sakhua kan hai tawp a pawina chu sakhua kan hai tawpna chu vawiinah hian kan rilru zawng zawng hi kan sakhuanaah chuan Israel rama pem vek mai nei Mizoramah kan sakhuana a awm lo. Na ti nge kan mang an, na ti nge kan sual kan tih kan tihna hi kan ram hi kan sakhua pui lo a, kan hnam hi kan sakhua pui lo. Israel ram te, Israel hnam te kan sakhua pui daih mai ni? Khatiang ang khan rama that thei lo rereng. Chuvangin Zoram mipui hi kan hnam hi kan sakhua pui phak phawt chuan, kan ram hi kan sakhua pui phak phawt chuan Ram dik, hnam dik, khawvel engtawn tham in kan chhuak liam ngei ngeiin, mahse kan hnam kan sa phuapui loh chuan a ei ru tih dahin a tinga ei ruk ti ula, a sa phuapui lo va lo awm. Enga ti nge ruk a ruk, a hnama kha sa khuapui lo va lo awm. Chutah tak chuan kan hnamina kan hai tak lian thama chu. Zofa lo piang te hi Pathian rimruat a lo piang kan ni. Hei hi hriat tur a ni. Pathian thu thlap a zung hna mi awm kan ni a, Pathian rimruat a lo piang kan ni a. Chutia ni si chuan kan hnam hi Pathian thu kan ni tihna a ni tlat a ni. Israel kha kan tan Pathian thu a ni lo rere, anni chuan mahni tan chuan Pathian thu a ni ang chu. Mahse tun han Mizo mipui hian kan hnam hi Pathian thu a ni tih kan hriat loh vangin dawt kan inhrilh a, ruk kan inruk sak a. Tin, kan chenna tura Pathian min pek zo rang ngei pawh hi Pathian min pek a nia, Pathian thu a ni a. Mahse Pathian thu ni siah ela tinge ram a siam that a hneka mahni hamhai avanga kan ram i nasa tal kan tihchhiat? Pathian thu ah kan ram hi kan dah lo alawm. Kan ram leh kan hnam hi Pathian thu ah kan dah hma lo chuan kan hnam hi a dam dawn chuang lo. Mi ram chho chin ringawt in kan inhawi tei dawn chuang lo, eng ku mah mah chu chu hrelo u. Hei hi a ni, Pathian thu chu aa tlêp te kan varh zau hlek duh lai chu, Kristianna chanchin a lo thlen hma ah kan pi leh pu te hun lai ah hnam hra khua chung a mi chung khua lu Pathian an biak lai chuan an thil ti kawng tin reng ah an Siamtu Pathian zah na vang in hnam ah an rinawm a, lo an nei dawn pawhin lo kawt pawh an nei duh lo, lo darthlalang pawh an nei duh lo. Rinawmna fik a ni, tlawmngaihna fik a ni. Chutiang ang nun chu ram khan a keng a, mahni hamhai atang hmahai zawngin tum an kal ngai lo. An Siamtu Pathian avang a ni. A ni le! Isua Pathiana kan rin hian Isua vangin kan rinawm thei em? Kan dik thei em? Hei hei chuan sahthiah duh ka nei. Rinna hi a pawi lutuk. Isua hi rin tur a ni lo. Isua hi nei tur a ni. Nei rawh u. In nei ngat chuan ruk in ruk pui lo vang. Isua in nei chuan dawt in sawi pui lo vang. Thil sual in ti pui lo vang. Mahse Mizoram chu Isua rin tur hi a dawn lo nang ni. Ring chungin ruk an ru a, dawt an sawi a, mi an bum a, khatiang mai mai kha an lawm kan ram hi a kal. Hei hi a pawi rin tur a ni lo, nei tur a ni. Pathian thu pawh hian nei a nei tur a ni. Chumi ang chu kan ram a kal dik theihna tur chuan hei hi a pawimawh lutuk mi mal tin hi nen in enchiang ang u. Pathian thu ah hian kan ram kan lungngaihna te, kan mang arna chhan te hi min hriamtu kan Pathian kan sakhua pui lo, kan sakhua pui lo tih chu inhriat theihna tur chuan kan rinawm pui lo a nih chu. Kan sakhua pui theih loh chuan kan rinawm pui lo tih na ni. Min a sakhua pui chuan a dik loh pui thiang lo tawp. Khatiang an kha kan hnam kal hmang a ni aw tite kha lo chhinchhiah tawp ula, tuna ka sawi tur lai erawh chu kan hlai chhuah leh duh chu hei thina chungchanga emaw pawh boral ta a khawvel pianni atanga a khawvel hun hmana a ti dik leh a ti dik loh zawng zawng chu a tawp ni a thleng tawh a ti dik pawh mang a ti dik loh pawh mang a mahse tawp ni a thleng ta leilungah hian Kan thil ti tha ber leh kan thil ti sual ber pawh hi kan tawp ni, kan hun pi ni lo thlen hian a zo thin a ni. Tah chuan kan hriat tlang tur atana thil pawimawh, kan za kan hriat tur a pawimawh tulawm chu tu pawh hi kan lo piang tirh hian khawvel nunna Pathianin min pe a, Leilung lunna tuipui thaw boruak thianghlim ringin min luntir a, hei tunah pawh nuin kan lo kal khawm a ni. Hemi khawvel nunna min petu hian kan pianni khan leilung pian hmaa a chatuan remruat sa, pialral Kan channa tur, chatua nun kan neihna tur, amah atanga chhuak nunna min ngaihtir fel nghal. Kan lo pian chhuah hian khawvel nunna leh pialral nunna nei a piang vek kan ni. A sual em a tha em a ni lo, mihring a nih phawt chuan kha kha Pathian a pek vek a ni. Khawvela sualna chu vanduaina, khawvela thatna chu vanneihna, leidum kalphung a ni. Bialral lam erawh chuan rinawm ngai lo, dik pawh ngai lo, tlawm ngaih pawh ngai lo, in hmangaihna pawh ngai lo Pialralah. Pialral chu he mihring hi a tawp anga Pathian atanga chhuak kan Pathianna a luah tur a ni. Chumi kan Pathianna kan luahna hmunah chuan rinawm leh dik leh tlawm ngaih tih lam a ni lo. Pathian nihna tling kenga pialral chu kan nun tan vekna tur a ni. Tuna Paul hrang Paul hrang te'n indona mai mai te hi inlem khual naupang in lem khual pawh tluk lo engmah a ni lo. Pathian ram atanga teh chuan Pathian ram erawh chuan ropuina ramah Pathian inchatuar atan min hreih. Tunah ngei pawh hian a emaw ngei pawh hi a damlaini khawvel a hmang zo ta. Lei lung pian hma atanga Pathian ruat lawk a thlarau a chatuan nunna, a pialral lam nunna chu He hringnun hian a tinsan tak avangin a bialral nihna famkim a Pathian nihna in bialrala chatuan atan vawiinah hian a ding fel tawh a ni. Chuvangin lungngaihpui chen lo khawvel hi i zir chiang ang u. He khawvelah hian hei hi kan hriat tur a ni, tlawmngaihna te, rinawmna te, dikna te, hmangaihna te khawvela hman tur bialrala ngai lo. Khawvela kan hman tura Pathianin min pek zawk a ni. Khawvela kan hman lo chuan thil tha hman tlak hman loh a awm a nih chuan chu chu van duaina mai a ni, a pawi a ni. Chuvangin vawilah hian Chawlhmi chungchang chu kan hriatchian kan duh a. Tin, thil pakhat han sawi ri leh hlek ila, Pathian pawh hi rin tur a ni chuang lo. Hei hi kan hai thin, Pathian hi kan ring tur lam a ni lo. Pathian in khawvel a din khan khawvel enkawl tur leh khawvel a hma la turin mihring te min siam a, Pathian ring kan ni zawk. Khawvel ah hian Pathian ring kan ni, Pathian kan ring hran tur a ni lo. Pathian rin kan ni ang ngeiin Pathian nihna tling zovin khawvel kan ngaihtuah ngai alawm. Chari ni loa Pathian ka rin, Isua ka rin tih mai mai kha ni lo. Leilungah hian Pathian a aiawlh ding kan ni. A ni lo le Pathian rin dawn e tunge hmu che u. Tuman Pathian in hmu lo, kan hmu ngai lo, tuman Pathian an hmu ngai lo. Amaherawhchu chu mihringte khawvel a min dah tlat avangin keimahni kaltlangin khawvel hi a enkawl a ni. Chuvangin Pathian mihring kan nih hriat a pawimawh. Hei hi van neihna ropui lutuk a ni. I hmaa ruhruk tur awm teuh sela Pathian mihring khan a ru dawn lo reng reng. Pathian mihring anih hriat chuan Chuvangin, dikna te hi heta Pathian thulawm aṭang kan la neih pawhin kan Pathian thu pui tur a ni. Khawvel hi tih lai kha kan sawi ri duh a ni. Le, chutiang a nih avang chuan vawiina hun hlut tak kan neihnaah hian hra khawthuah hian khawvel hian kan hre chiang lo mai mai a, khawvel sakhawi pakhat chauh Engkim Siamtu Pathian chauh hi kan za sakhuh a ni. A kan koh dan te chu hram nuai ang, kan tawng a hram nuai a, mahse a pawi lo. Kan thil tla lam hrim hrim pawh in ang lo, chhim lam lam dan leh hmar lam lam dan mai mai pawh a in ang lo nghal a nia, Mizoram ah pawh kha mai mai kha a lam dan in ang lo kha buaina chi ni lo. Chuvangin, Pathian mi te kan ni zai hian kan ni vek. Pathian mi nih inhriat loh hi a pawi lutuk. Pathian mi nih inhriat loh chiah hi kan dik theih lohna te a lo ni thin a ni. Chuvangin, khawvel malsawmna kan zang an dawn theihna turin khang thu te kha kan tarlang a ni a. Eng pawh ni se thil tam tak ka sawi lo ka ti kha. Tichuan, khat atang khan thil in lo chhun zawm anga in lo ngaihtuah zawm anga, tunah hian pawimawh em em chu in zaiin in ding anga a vuina tha thuchham ka rawn nei anga. Chuan mi thuchham zawhah chuan kan thu lo anga ka leidang chhung i her vel zelah hian tih kan sa anga a tawpnaah Puithiam hi Lalthleng Lianan a rawn khar nghal ang. Ê ding ang ul e.